by MC Omari Nash. Nyakoromo gi ng'ama osedonjo kanyono endo, akone ni maendi chenro marwa mabiro pile ka pile, Saturday ka Saturday, ngeso ka ngeso, mano dholuo madimba kabisa. Wan ka endi gi Jaber Nyaronagi. Jaber Nyaronagi en midusa, midusa mag weche mbui, midusa mag weche mbui wadendo ni wadendo ni software engineer kia kaka nyalo kete maber nikech aya jaman machiegni nitiere dheluoche moko ma pod chenda dheluoche mako pod chenda e kia dholuo maber inga mosedonjo kanyo ne endo ikoni ni koponi pok i subscribe ne youtube channel ni endi subscribe mondo anytime ma wan gi wendo iyudowa maler kabisa. Ng'ama kelo ni chenro ni gi nyinga idenda ni MC Omari Nash. Omari chien ojemo ne mbele chien eming'iyo to mbele modich godo inyalo denda ni Omari dhako yie miyo chuore alot to bede gima mit. Ber koda wawinje ni story mar jaber jaber

e super sato jibiro kona kata ne hey, to mari in super sato ne tinde en mana mari nyiri basi ambe kawuono uh, uh, designer naye moro akakama design kik we anya karach nyakoro mogi inga mosedonjo kanyo no endo wan ka gi wendo marwa iluongo ni jaber nyaronage jaber nyaronage this is uh, one of the famous ladies that we have so far ko pone kia ito kawuono ko ing'eye mokwongo karibu sana jaber nyarunage eh ma iluongo ni super sato mm. machiegni super sato ma chenro mabiro nwa every saturday saa ariyo e wang'e kwaseneno news to wabiro kaeni wachako wago ahinya ka saa adek wachako waneno news eh koro mokwongo adwa ni kwong imos jopiny Uh, amoso ahinya an iluonga ni Jaber Nyarunagi, nyinga mar Otada, but nyinga mar kitambulisho iluongo ni Lorin Achieng. Nyingi mar Otanda.
Ot, otada, nyinga mar Uledhi. O, o, Oledhi.
Wache nang'o? Iluongo ni Lorin Achieng. Oh, koro wan gi nying mar Otada kata Oledhi. Ing'e dholuo, in ka presenter. Ang'eyo dholuo, mm. ok an, pre an presenter by passion but not professional. Oh, okay. We, okay.
Inborn. Oh, okay, inborn.
Mm -hmm. All right. Now, koro adwa ne ikone jopiny gi ni to eh, ing'e ni kwawacho ni jaber nyaro nage. Mm -hmm. Dibed moro ma inda nower cha.

Mage joma roko baba piny. Okay, jama jana nayo. Uh, mia nonro ni matin. Sani Nairobi ka idongo dala kuzo idongo Nairobi ka ere kuma idonge? An onyuola Nairobi. Mm -hmm. Adongo like from uh, abna wacho nango. Partly adongo dala adongo Nairobi but mm. the only time anyalo wacho na abedo dala was like in

kumoro amora.
Ang'eyo e Kiswahili donge? Eh. Kiswahili ang'eyo. Eh. Jo Kiswahili ndiwa. Eh. I was the best.
Yeah. Kasto kanyo atimo uh, the remaining part of the year. Mm. Mano was term 2, term 3. Mm -hmm. Kasto the class 8. Kanyo. Mm. Eh, bang' class 8 mm -hmm. uh, na okalo mm -hmm. I went to Mawego Girls High School. Mawego Girls eh, unejo pono ni boarding. Wane gwenga weti.
Eh, okay. Wasitimo gwenga wetu no kwa tieko kanyo. Mm -hmm. Awoka form 3. Mm -hmm. Eh, yangu mimi na wuok cha. Ne ne. Jopuonj no ng'anyo to kada ama ng'anyo gi jopuonj.

Oh, mano Nairobi.
Yeah, Nairobi. Iwacho ni bwana mi narudi yeah, narudi city. Narudi naye. Like, mm-hmm. like ah, uh, nyinyi mko local. Like atuendani. ah. Okay. Jakono mogi. Ika man kanyo endo wan kaka jaber nyar nage. Jaber nyar nage. Inyalo manye social media handles mage. Idhi kaje che YouTube, idhi kaje che Facebook, idhi kaje che uh, eh, Instagram, idhi kaje che TikTok mare. Iluongo gene

to make them Jaber Nyaronagi, Jaber Nyaronagi, Jaber Nyaronagi, and any other any other artist that is outside there. What you do, especially when you are upcoming artist, in any artist mose the tonyala wacho acheni oh mimi ni Brandy Joe ukienda YouTube, lakini hapa FB naitwa Dogi. To pod obedo gi followers lakini in upcoming bed gi ng'at bed ng'at moro ma yani e, en nying ma constant eh? Kadhi e TikTok ayudo kido. Iwinjo? Kopo na biro e YouTube kido. Kopo na dok e TikTok kido. You know it's easy to follow you up. Koro In bende anyalo kwayi mondo kata kopo ni gipogore contact your technical team mm -hmm. mondo olok gi olok gi gibed Jaber Nyaronage and Jaber Nyaronage is very easy to follow that is a very easy name to be mastered upcoming maluongore ni siji Bergon Melgia ichieni ket nying moro ma mako yot ng'ato tugore ni Belgon itimo ang'ono eh, itimo ng'ono ni belgon koro belgon tang'o to in idwa ni tim local content tafadhali kopo ni eti in belgon ensure ni gige ni bodhi belgon to kipo ni ine jawa ka ine oangla to nyingi tiketo kema mera ket nying mamako yot kaka jaber nyaronagi

and ing'e natimo ni gini kaluor ing'e ni mm, gima, an, an disadvantage mayudo ne ng'ato ng'ato mabiro e kamera there is no there is none mosekona ni oh, an nasomo maber but kinde kanyo buk nodhi obaga na fail ah ng'ato ng'ata en nakalo maber pesa mana onge go nakalo maber nadhi asomo kia nang'o tiche ma onge go nakalo maber oh.

Engineer. Mago jok matiyo mana gi baton kama. Mm, wan jok ma loso apps, systems, mm. uh, banks, everything like eh, gimoro amora ma automated simu nok arano, all mm. apps mane iye systems, websites, portals, wachano dhie sai bado dhie portal ada dhing'e, any such things. Eh, engineer to loso portals manyiso ni portals moko modin kata wawach ni kaka ndara ma, ma rodi madhi ndhewa otuch otuch koro ilune miluongo utu jaso Ah, ah, mago jok miluongo ni civic engineers mago maloso ndara ka to dong ndara bende gi portals miwacho ni Mm, mm. koro wacho awuoyo on an online portal ma jo student ma campus ong'eyo kamano konyisi ni idhi e portal idhi ikiango ing'i page i download e kama tim kama upload these assignments it's just an online way of making sure ni oh. students otim gima owinjore makoro you you are a software engineer Mm, I'm a software engineer mm. ma you can be contacted for that yes yeah though ni sani i'm trying to like I want to be in tech but sani awuok adhi in the other roles like uh, business analysis, uh, project management gi moko go but I'm still a software engineer nikech mago pod gik ma revolves around tech. Koro ka wacho business analysis magi kaka architects. Ngeni ng'ama goro ot opogore gi ng'ama gi ng'ato ok bi kawo interview ni otime ya wan gini ko ang'o miwacho ya wan? Ang'o miwacho text? Oh, yo text

Odhi tiyo gi pesa matin lakini kama wangi wana i analyze risk yeah idwa ni doge part mar analysis ok ni ati ine makore time from a to z scratch yeah. all right mm.
now kopo ni ngato dwaro like uh, systems moko mag school gi miyudo kata kane wan gi automatic response uh, messaging those are the things do you also do them mago is what you call software engineering everything

Nitiere kaka nobedo ma eh, neno wo. You, you differed with your dad. Eh, en odwa ma eh, eh, odwa like like like like my dad wanted me to be an engineer kawuono koneno e mbui ngeni jipako ni eyo mane nwa neni my father is not great koneno e mbui mm. my father wacho kako waste money nikech ineno koro bede bede twago kodi mbaka ni dong baba do nyiew na nyiew microphone ani ndo kana bukora mm. ani seni kare ko churu nyaka timana kare ya unawa bitu show pa team sasa like thank so much to cbc cbc sa ni oketo ni nyathi timo gima dwaro eh nyathi sa ni timo gima dwaro eh, eh makopo ni nyathi wuok kode ni idwoke e dikoni ni bika onyango to se mabadi dikoni bas nyathi na koro jalweny nyathi en jalweny kaso CBC bokete mamit ma ing'e ang'e nyathi madhi kalo ichwado nyathi sikul ni tap nyathi moywak ni eh mano je eh hmm. yani mi mi eh eh atap nyathi ma mano je bi yeah mit mara tari koro iwacho ni in gi passion

boredom nodhi odonje social life odhi otho in kendi because minyalo tieko like even a week koki wuoyo with a real human being nikech ka in kendi e ot mm. to in in ng'ani kende gi laptop as long as ni chiemo ni ot in onge sama ibro wuok yani bro wuok oko ya video chieng ibro nindo matin to ka ngichio zimoro sa ochiko to chat moko mana laptop ino koro mm. ni yudo ka it was kind of affecting my social life mm -hmm. mane miyudo miyudo ng'ato donje depression lakini en ng'asa wakanga mong'eyo

mi interact godo gi laptop mm. aneno robot mi nyiso ni tim gini tim gini so at that point be awinjo ka bedo mo psychological ma gina med bedo kamano watrna Mm.
Koro majorly ok ibi e media kani mondo iyude mapato moro matin but itime kaka yo part time job.

Nyako kel. Ibi inja online. Alright, kama nena kanyo no endo iluongo ni jaber jano nagi mm, a software engineer. In fact, I have, I've, mm, uh, it, it is going to make myself, uh, I'm transforming, you know, because I'm now talking to an engineer. I have to put jokes away aside, you know. I have to bring my profession now so that I

gi gige mbui mbui gi eki inyalo tienore gi engineer uh, herself apa ni nyalo neno engineer herself iwacho ni the smaller the body the bigger the brain okora ni ayanyo ngama nigi sianda but uh, anytime maneno nyako ma sianda ne dongo to ang'eni mano fuwo nikech japuonj ka ne chwada to nochwado sianda na to okora ni umari ino kachwadi achwado fuwo Iwinjo? Japuonj ema noketha. Koro apani in king'iyo nyakoni tiyudo ka fuwo ongego to ka en to thin seriously. Nyakoni fuwo ongego to kopo ni nitiere nikech cho nyako dhi to fuwo tin seriously kuome. Koro en software engineer you can search for Jaber Nyar Onagi in all the social media platforms. E. wacho kisungu ba winjo ka tuo te mera bwana ana si wukwon go bwana ano kan software engineer koro jaber nyando nage ma koro kizungu tego ni tich bitimo matek ni in gi ng'ato momako baji Ai, yawa.
Kanyo dong' chuno.
omera nyiri okie nyiri okie abaro nyalo choma ng'ato ng'ato siku mane ochuno ochuno ahinya Penjo no chuno nyaka wadwok.

Jaber yaro nage. Mm. Ma kisungo tiwacho ni kendo itimo tich maber. Wasemako badi. Mm. kanyo to yie kochuno mm. ok sawa we wakal kanyo kanyiri ariya ok wadwa nowuo mang'eny eh, chieng' moro nyaka taloko ni an nawacho no mak bada gi babu akadhi e sikul eh, koro kanyo ok wadwa ni wamed mang'eny now Oh, nyaronagi nitiere gik moko ma ji donje kabisa kendo sana sana ujo manyiri luongo ni uni un chwech mang'awo. Koro ineno ka media kaende like kopo ni mm, maybe inyalo kono gi gima idwa specialize now e social media kaende. Oh, e social media ka adwa specialize in uh, wacho nang'o? Adwaro specialize in timo ng'eyo jothumbe wa maya piny gi maya piny gi Upcoming artist. a- artist gi Mm. ok kata thothne maya piny anything manyalo keto kaka But upcoming artist gi to ber molo downgoing. Nitie tie gi upcoming. ni sawa Downgoing songore mang'eny. then again pod abro kelo contents mag uh, ki sigand ng'ato Mm. sigand ji kaka ng'ato noyudore e situation ma kamago Alright. like I'm just an
Mm. Ok ikona kaka chenro no iluongo mondo koro ng'ama neno ka to oikre ni chenro no en chenro. Chenro no waluonge ni Gombaka kod Jaber Nyaronagi koro. Mm.
No. Kendo nying miyudo no mit iluongo ni Gombaka, Gombaka gi Jaber Nyaronagi. Gombaka gi Jaber Nyaronagi. Koro ing'ama kanyo no endo inyalo gombaka. gi jaber nyaronagi ing'eni ni sani tinde piny odich inyalo bedo gi problem bi moro inyalo bet gi gine onge ng'ama igogo mbaka but koro wayudo nyaluo ma ndisore maber minyalo gogo mbaka iluongo ni uh, jaber nyaronagi koro wacho ni go mbaka kode ing'ama nyuolo tengo go mbaka kode ing'ama boyfriend oweyo ang'amo ni manyo nyaronagi mondo gogo mbaka to ng'eni ok wanyago mbaka ka en gi followers matin so that is why we are asking you that go to her social media handles follow so that anytime mowacho ni udwa kelo gimoro to yude yot eh? yude yot an an ka for promotion mane gima an ka for koro ing'ama nena ka sane ang'a moni ka one minute one minute dhi e youtube mare youtube in gi uh, subscribers adi eh, kanyo to gihinya prang'wen nyocha kacha no problem no problem an mara nyocha joangla odhigo kae nyocha kachako am at 3k ineno pok otieko kata two months you get it mano nyiso ni people are outside there to uh, promote others it's only that ni ng'ama tangi ne jopiny mondo jopiny oneni opromote ema o- Onge. ema onge kasto keep on pushing koro push no ema tek Push, yeah. en aena push ma push donge neno kata kinyuol tikoni ni push Yeah. kok push to nyathi tho mano gima true mano gima true kata lemo ila- iwacho niya push until something happens isiki duong'o ni manyia sai thot a ah, Jehova Nyasaye ani maduong' Jehova Nyasaye ani maduong' Jehova Baba ani maduong' Jehova kata obet winjo rege ne moro maduong' tum di di di se duong'o Yesu you push you keep on pushing you get it and uh, any other content creator outside there keep on pushing gini wawacho pile pile and I'll keep on kata wan pok pok pok wachopo wan be pod wapush Because what is 3k to jinigi 30 million? Yeah. Ng'ato brag gi 20k. What is 20k? Hii ni chalo Koffi Olomide. Koffi Olomide man gi million. To pod ko mana bayi bagongo ya yo. Pod hambo. Wabeduru hambo. Kendo koponi nyarona gi uluongi bi. Eh, jomoko ing'eni ok biga e eh, local interviews nikech gineno ni giloyi gi followers mm. but let me, let, let me, let me tell these, uh, these people makiagi ignorant people ma uselebo donjo ka pod akili onge ng'e ti jok moko ma uselebo donjo negi mm. to akili onge ya adole pod ng'eny mm. uselebo dhi odonjo gi pesa iwinjo magi jok ma koserumo to koro chak manye ground an kik imanya kirumo Sani kapod ok idwa promote wani koro kiserumo koro kimanya wagola ngula an kik imanya kirumo. Koro nyaro nage ng'ama ok dwa ni ati itimne look for these upcoming artists. Upcoming artists gi be nitie moko masungore. Yeah.
You get it?
Mm. We masungore go we odhi dala. kawo moyie mwanyalo wakgo nikech wadwar ni wa make this field a great a greater one an an ko poni ng'ato oluonga ni timo na timo na interview ok apenji kata ni in gi followers adi because kata ka en e follower no kata en kende no mano nyiso ni ose follow yi mm. koro en follower ni is it mm. Yeah. So wajoluo waweuru nyiego mang'eny wa support one another. Jaber Nyaronag owacho maber kachacha en uh, engineer but she is having passion in this. Why don't we build her mondo chop kume ji ochope. Yo mano no. Mm. Mano zawa. Mm. E, e, iwuoyo ka inabo koro adwa ni adwa ni jogi onene ni koro iluonga interview Koro timna ne interview mondo jogo ne. Koro eh, wadwa chako mbaka go, go mbaka gi iwacho ni chenro ni Gombaka gi jaber nyaro. Gombaka gi jaber nyaro nage. Koro kawuono nye kora mogi. An e chenro mar Gombaka gi jaber nyaro nage. Jaber nyaro nage dwa timo na dwa go koda mbaka e chenro mar Gombaka. Hey, gi jaber nyaro nage. Jaber go. Sawa, machiegni ruo e chenro ma kawuono ni mar gombaka gi jaber nyaronagi. Ei budhowa kawuono wantiere gi jata budho mongirore ma bende ung'eyo e wang' jowi maru kaka Japetro, duokna spika nagi Osiato Challenge. Uh, ma ok en moro mopogore kod Omari Nash. Omari Nash,

Mm, yes. Matete mabera yudo ka in sawa, in sawa, in sawa. Koro uh, wa, wa, wasaporuru nyako ni endi ochako chenro ne miluongo ni uh, ah, Gombaka gi Jaber Nyaronage. Apa ne an aseof abiro abiro loso ni trailer for free ma malando Jaber Nyaronage yeah. and I'll post it on my all the social media handles kik ichula gi mara mara nikech eh, mane kaka wa promote koro I'll be there and uh, imbi ng'amo neno trailer no outside there keep on sharing mondo wa support eh. ano karit na support ng'ama chodo no ana support ng'ama nigi talent ng'ama nigi potential ng'ama nigi gimoro amora kata kopo ni jandhiwa madwa ringo maber kabisa tidwa ni bed promoted come we'll give you platform you run iringo du ting'emri iringo du ting'emri iringo du ting'emri eka kwa promote ji iwinjo eh ija ija ija ija gire ere ija ija kabondo ija kabondo matimore nade ija kabondo ma samoro idwa kata ni yweri gi kidi kata gidi ibiro ka Iguo iwere gi kidi, iwere ji neno. Kamano kaka ko promote one another. E ja Homa Bay ma odwa no piele pi ka ji neno. Wadwa ni watim kamano nyakwar mogi. Meanwhile ago erokamano ne ng'ata ng'ata mondo ni kachacha endo adwa ni kaw thuolo ni endi mondo iwuo gi jowa maneni ka endi iwuo kodgi kaka jaber nyaronagi face the camera talk to these people because our fans are always there for us you know? mm -hmm. they are just waiting for your word then they respond Uh, ne jogo eko ma winjam kendo maneno chenro ni ero mar Super Sato kod Omari Nash dokou mondo anyalo bedo kod kodu kod kwayo mar ni usupport e social media pages maga uh, sana sana YouTube kata Anjaber Nyaronagi pok uh, upload so many videos on uh, videos man an godo was way back when I was unprofessional gin a lot of, gin a lot of copyright issues koro gin private like deleted koro gionge kacha koka sani koka chako um, gima ng'eni is a long time project manyalo chopo kamoro maybe some day into, uh, into a media house mm. kaka wachako wacha mana matin matin sana mm. koro daher mondo umiye subscription achopa uru kata 1000 yawa yeah. yawa konyi nyako ni chope uru 1000 yeah, uchopa 1000 kachacha antiere kod social uh, antiere kod facebook page but the current facebook page ntiere ntiere gi nying moro ni Lorina Ungo but oko oh, Oh, ate moloko nyingno but seems there's some technical mm. issues mawayudo mm. pod ok oginene but we, i will make sure to, i'll actually see to it ni wa kete obedo jaber nyaronagi because we are trying to be consistent in all other platforms mm. uh, tiktok kacha cha ung'eyo kaka nyar kanyamwa uh, ah, lorin nyar kanyamwa nitie gi nyar, nyar, lorin nyar kanyamwa kata mm. lorin achinde e tiktok kacha cha mm. koro tiktok talokaloka sani jaber tiktok talokaloka sani jaber nyaronagi eh. aya koro aduogo nero kamano ahinya I look forward ni ubro promoter to ambe abro promote. Mm. Yeah. Abro gine like use my platform as a platform ma raise kendo nurture gi you know mm. mold uh, yeah. Ah, ah, ah, it's not a kene na gomba kene na kod gomba ka gi solution ni neno mm. so ibiro mi pimo na mbaka ni cha mm. ujo bed ni enyo ni mm. omere ni mundo chop no nyisa gi mbaka ni nini Yeah, Ndiye at, at, sisi at ni- least paro mane iwe inyalo made kata Mm, ere kaka mm. nyalo donjre e mbaka mwagoni ma mm, ochop ni koro embe koro chuny en gi kwe kuma entiere koro odhi oko mbaka moro mar morcha awinji. koro um, arwakou ahinya e chenrono Mm. ah, to ageno ni wabro bedo kanyo kanyakla kendo wabro konyore kaka jokonagi wabed jomoherore Mm. ting' ata ting' en mana kamano iting' ata ting' you market me I market you To in, in bende in bende in bende i dance itimo modeling koso in to mano Nyasaye noko gini. Nene Del to nonyisa inyisa ka ni an gi del modeling but I have never had passion for modeling in my entire life. mm. I don't I am a pathetic dancer, I don't dance. But ahero sana ohangla, yani thumbe mag luo gi eh. Eh, ere jathum mier ahinya ohangla ka. Eh. Miwinjo ka thumbe mnegi kabisa. Eh. Wangla Jongla wer. Eh, ah ah kona kona jato machiel. Ah, ah, ah, Wangla wer kana donjo. Mm, mm. Kana dongo odi eh. mana dongo ka babu ne ngat moro mane okwero go ni gwero wende thum mute. Mm. To dire go ingeni kaka wadongo ne tire ga thum moro, ga thum moro ento nosethoga. Dire go kaka ne oh bibi na bwana basement. Mm. Uh, but uh, basement basement chunyo yo kumo kwe mano mane ngat makana ya ani primary an jine luonga gani basement by the way nike chambe na wero ka basement mara na umana le mara pile pile kinye gotiendo ala ma jehova wene simba mi angeti na kare kwa nyasa ime uginjo kwa kwete yoge nidongo mi ya mama na obera

wan ok dwa bed kanyo. Aneno ka jomoko wacho ni eh, an smart, jomoko be wacho ni kawuono achalo diel, but it's eh, man, man, man e kaka piny chalo. Ti chieng' moro ma be chalo dhano, chieng' moro ichalo diel, chieng' moro be bedo smart. Ne joma wacho ni uh, uh, Omari tinde tiero nyiri ahinya koni ni wadwa nwa promote ji wa promote ji. The other time ne wan gi uh, the other lady niluongo ni Su Su Bebeto. Su Bebeto. Kawuono wan gi Jaber Nyaronagi. Jaber Nyaronagi. Lorina Chenge. Lorina Chenge. Mm -hmm. In nyako man outside there tidwaro ni ibed promoted. In fact, I was thinking of making for you a show every week ma en aena ladies ladies ladies ladies ladies but we are thinking of that. Uh, amedo paro ni wan kacha endo gi uh, platform maduong' mabiro chako tiyo seriously Uh, come next year the January uchaka chaka tiyo kabisa iluongo ni Luo trending videos er kacha chagi around 17000 wadono kete kacha 20 mondo kochopo chopo 20 no pa wami projects koro ikela kila projects ikanyo twalando ni for free watimo gik moko tek ni en giri jaluo walande kanyo for free for free koro eh, inyalo ringo kae che YouTube many LTV yani Luo trending videos subscribe It is ours too. Oh. Eh. Akeni be idonge wach moro mora gi wachi koso ah, ah, ah, walor gini mondo ine kaka itima. Ine kaka itima ka en uba to uba, mm. ka en nindo wanende. Sawa. Alor gini. Wa decide bank is aloro. Eh, lora lora. Bana tingena nya anya lori pio kwa mama. Kwa decide bank. Nya kwa mogi. Wago erokamano kabisa ing'at mono nie e live kanyo no endo iwinjo kaka Jaber Nyarunagi wuoyo, wasapote uru mondo mi water piny Luo kuma chielo. Ing'at mono watch gini nyaka duok ni erokamano nikech nitie tije mang'eny ma ditimo lakini kaw thuolo mari mondo inewa. Kok mana in wan dok wan kaendi. Omiyo akawo thuolo ni endi mondo agone ni erokamano. Waromuru kendo e chenro machalo kama endi kuma chalo kama iluongo ni The Super Sato. Chenro mabiro ni every Saturday saa ariyo wang'e kwakelo ni welo mopogore opogore. Inyalo share gi ng'ato mondo share gi nyawadgi mondo share to share. An ng'a kelo ni chenro ni pile ka pile iluonga ni MC Omari Nas Dhako Ngode nigi chake kore kubni ariyo to pod ichwako seti rungi. Omari chien ojemo ne mbele wan chien mwang'iyo kata onge to mbele mwatich godo. Let's meet next